Безнең инде э, аудио тыңлаучыларыбыз бар, алар синең ничек киенеп килгәнеңне күрмиләр. Шуңа күрә гарәп телендә синең язылган э, толстовкаңда Нурбек дип име? Иә. Гарәп хәрефләре белән. Гарәп хәрефләре белән татарча язылган. Теге иске татар э, графикасы булып чыга инде, димме? Бу толстовкаларны сез эшләдегез әңгәмә, спектакль өчен. Кора бөтенесен беләсең, ә? Әзерләнеп киләм.
Мин булдым, ике тапкыр булдым мин анда. Миңа ошады. Кем уйлап тапты, син уйлап таптың бу спектакльне дип аңлыйм мин аны. Гран җиңдеңме син? Йә Инна Яркова, Диана Сафаровалар синең идеяңны тотып алып, Булыштырманы эшләргә. Ничек бара ул процесс? Дөресен генә әйткәндә, бик төгәл хәтерләмим, но ахрысы грантка куелган спектакль бугай бу. Аны мин уйлап таптым дип әйтү дә бик дөрес булмас. Чөнки бар шундый режиссер, Рома Феодори. Бик атаклы, мәшһүр режиссер. Аның инде теге алтын битлекләрен куярга урыны юк бугай фатирында. Шуңа күрә зур йорт сатып алган иде бугай ул Красноярскта. Менә э, безнең театр мәйданчыгының теләге бар иде шул режиссер белән эшләргә. Ә мин шул форсаттан файдаланып, ә аның теләге булган минем белән эшләргә. Ә минем теләгем бар иде, менә берәр локальный теманы шундый мәшһүр, уңышлы режиссер ничек ачыр икән дип, мин аңа тәкъдим иттем Әлфия апага багышланган берәр нәрсә эшләргә. Һәм ул килде дә Казанга. Без Әлфия, ну, безнең шундый ысул инде, башта артист үзе төрле-төрле акцияләр ясый инде. Акция дип атыйбыз инде без аларны. этюдлар дип әйтсәң дә була инде. Һәм мин- Черновиклары булып чыга инде. Әйе, әйе. Ага. Ну, нәрсә телисең, шуны эшлисең, нәрсә сизәсең, нәрсә тоясың. Һәм менә мин бөтен Әлфия апа турында дип башлаган акцияләр, этюдлар әтигә, әти темасына кайтып кала иде. Шуңа күрә бер мәлне ул әйтте аны. Мгм. Сиңа бит Әлфия апа түгел, сиңа әтиең белән синең анда мөнәсәбәтләреңне эшләргә кирәк инде. Чыгарырга кирәк. Әйе. Дип әйтте дә.
Мин бик нык курыктым ул әйтүгә. Мин башта ук ризалашмадым. Нәрсә куркытты? Ну, белмим, чөнки ул дөрес теге, ничек әйтергә. Тотып алган сиңа теге синең ноктаңны ниндидер проблемный. Әйе, әйе, әйе, теге сөялгә баскан кебек. Сөял сүзен эзләп утырдым. Ну, мин кешеләргә име моң театры турында сөйләгәндә, гел әйтәм, барырга кирәк чын татарга. Аннан соң моңгы әңгәмәгә дип гел әйтәм, менә шул өч спектакль менә сезнең менә моң площадкасында иң көчлеләрдән, иң кызыклыларыннан дип саныйм мин аны. Һәм хәзер дә менә безнең тыңлаучылар, я караучылар шунда барып кайтуын телим. Чөнки без синең бәхәс сөйләшәчәкбез ниндидер моментларын әңгәмә турында, әйме? Ә алар бит аны күрмәгән. И миңа шундый теге әрни йөрәк, ничек инде менә моны, ничек синең баскычларга ятып җырлаганыңны кеше күрми шундай кызык җыр ул мин яратам ул җырны ул импровизацияме ул ничек э, сенің гүл ну, әзме күпме э, инде анда теге схемасы бар деп әйтик ләкин импровизация әйе сен анда ятасың да и сен чыныйсың миңа грант бирмәделәр акча бирмәделәр кызык миңа ошады молодцы э, анда сез чакырасыз булып чыга исламны да ислам валеевны

Артисттан бик күп әйбер килә, импульслар, тәкъдимнәр. Шуңа күрә минем тәкъдим иде Ислам белән Сүгдәрне чакыру. Башта беренче импульс теге син аңламыйсың, шулай тойдым мин менә Ислам. Аннан соң инде үз-үземә аңлаттым, менә Ислам да бит күренекле ата баласы. Рөстәм абый Вәлиев улы һәм ул әтисенең эшен дәвам итә дисәк тә була инде, заманча. Әйе. Сүгдәрнең дә әтисе бик кызыклы кеше, ул язучы, шагыйрь, Будда монахы, ләкин кызганыч ки, аның хәзер сәламәтлеге бик начар, ул парализован, ул сөйләшә алмый. Шуңа күрә бу темада да уртаклыклар бар, бар иде. Хәм сезнең белән Йолдыз. Әйе, ул да Фәрваз абый кызы инде. Әйе. Атаклы. Йолдыз анда тәрҗемәсе, тәрҗемәче ролендә генә булып чыга. Ну, мин әйтер идем, ул аерым бер роль дип әйтер идем. Чөнки бу менә башка театрлардагы кебек тәрҗемәче түгел ул. Чөнки башка театрда анда алдан ук билгеле нинди сүз әйтәсе артистның. Ә монда гел төрлечә. Ул һәм монда, һәм хәзер булырга тиеш һәрвакыт. Шул мизгелдә булырга тиеш. Һәм анда бер, хәтерләсәң, икенче баскычка менгәндә, шундый, анда баскычлап бара бит инде. Ай-яй. Икенче баскычта мин анда бик тиз татарча сөйли башлыйм. Һәм анда мин үзем дә нәрсә сөйләгәнемне кайвакыт аңлап бетә алмыйм дигән шикелле. Ә мин бит ул вакытта Йолдызны тыңламыйм. Ышанасыңмы? Йолдызны бит тыңлый урыслар гына ул мизгелдә. Урыс, татар телен белмәгәннәр. Мин тыңлыйм бит Йолдызны Тува телендә генә булганда. А-а.
Ә кемдер миңа әйткән иде, менә татарча болай да аңлаган кеше, ә, Йолдызны тыңлавы аерым бер теге спектакль. Әйе, тан, тан, өченче тапкыр барасы булачак. Әйе, әйе, кил, кил. 25-е. Киләм. Китеп торма. Әйдә.
Ана кызык шундый йолдыз каядыр ас- а, кырга гына утыра, име менә байтып аякларын күтәреп микрофонны куя да, Әйе. име шулай дип кенә кешегә карамыйча, а, микрофонга терәлеп, э, Әйе. тәрҗемә итә. Мин уйлаган идем, ятлаганмы соң бу, мәйтәм, моны бөтен әйберне. Моментында тәрҗемә итә икән. Әйе, әйе, әйе, чөнки мин гел төрлечә сөйлим бит инде. Юк, безнең бар инде ниндидер маяклар. Әйе инде, әйе.
Но барыбер гел төрлечә. Мин без тәкъдим иткән идек, менә бер бер моментта анда бит инде менә мин әти белән мөнәсәбәтләр турында сөйлим, исламда сөйләп ала әтисе турында, сүгдер дә сөйләп, бер мизгелдә тәрҗемәче Йолдыз да сөйләсә кызык булыр иде дигән фикер бар иде, ләкин Йолдыз ул фикерне, ул тәкъдимне кабул итмәде. Йолдыз шундый менә сүз җитми аңа. Йолдыз шундый йолдыз. Йолдыз. Ну, менә мәктәптә укыганда без аның белән параллель класста укыдык. Һәм мин дә табадыр идем әтинең фамилиясен китапта. Ул да табадыр, бизәк үстәләр, менә бу йолдызның әтисенең фамилиясе дип, безгә сөйлиләр яны. Без аны мин дә горурланам инде, ул да горурлангандыр инде әтисен күреп. Ә син үзең менә әтинең китабын, ну, китапларда күргәндә, нинди хистер, хис итәсең?
Юк, әллә ни хис хис итмим, теге миңа инде ул шундый табигый. Ә менә балачакта, кечкенә чакта?
Хәтерләмим.
Хәтерләмим. Безнең хәзер әнә әтинең оныклары, аларның телефоннары бар ич инде. Алдан белмиләр микән инде, карамаганнар микән китапларын, дәресләр дә башланып китә, нинди дәресләр. И балалар телефоннарын алып, оныклар инде әтигә җибәрәләр гаилә чатына. Бабай, син монда китапта, дип. Сөенә, сөенә. Менә андый моментлар була. Ниндидер горурлану хисе. Мин дә бу кешенең туганы. Ул бит, ул бит әтинең билгеле булуы. ул минем бернинди дә миннән тормый. Ләкин мин үземне ничектер якынлаштырып, менә мин дә шундый дип э, хис итәм. Менә шулай психология ягыннан ничек аңлатырга тырышам инде. Ничек, син дә мәшһүр? Имештер ки.
Үзем берсе эшләмәгән. Ләкин әтием шундый булганга күрә, имештер, имештер ки, мин дә шундый мәшһүр. Иә. Ну, минем э, берникадәр хәтта комплекс та э, бар иде. Хәзер дә бардыр инде ул. Теге минем бөтен уңышларым фамилиям аркасында ди, дигән. Шулай Шуңа бит инде. күрә, ә? Шулай бит инде. Мин шуңа күрә Питерга киттем. Ә, качтың.
Иә. Мгм.
Анда әтинең фамилиясе бер нәрсә дә әйтми. Бер кеше дә белми.
Иә. Мгм.

Дуслар, барыгызга сәлам! Бу Кайнатма подкасты. Э, без сезнең белән э, монда җыелабыз талантлы, сәләтле шәхесләр белән аралашырга. Бу проектны Болгар радиосы һәм Ями Music лейблы белән бергә эшлибез. Аларга аның өчен бик зур рәхмәт. Һәм безнең кунакта бер кемгә дә билгесез Нурбәк Батулла э, дип әйтәсе килә. Әлбәттә, ул билгеле һәм сез аны беләсез. Ул безнең хореограф та, биюче дә, актер да, артист та. Име, актер да, кино, кино, киноактер да. Ә, нәрсә эшләмәгән эше калмады. Һәм без аның белән бүген ә, ирекле темага аралашырга булдык. Менә син әйттең име, качтым дип Петербургка. Ә мин нәкъ шулай ук качтым Мәскәүгә һәм бөтен социаль челтәрләрдә башланганда мин үз исем белән чыкмый дирим. Чөнки үз исем белән чыксаң, бөтен кеше Айсуга кушылган, Айсуның анда бит элек социаль челтәрләрдә лимит бар и, ун мең дус кына булырга мөмкин, йә дүрт мең дус. Һәм Айсун тиз җыеладыр ул лимиты. И бөтен кеше миңа кушыла башлый. Ну, хотя бы сеңлесенә. Хотя бы шулай. Шуңа күрә мин ул сәхифәм бар, ләкин мин аның паролен дә хәтерләмим инде, Ләйлә Лерон дигән хәтерләмим. Күптән түгел генә менә мин үзгәрттем яңадан үз фамилиямә һәм исеменә. Менә бу елны гына. Әй, син ПП Мейган идең. ПП Мейган идем бит мин.
Менә минем дә хатымда кеше күрми инде монда аудио кешеләре ПП дип язылган. Мин бик күп футболкалар. Шуңа күрә сине гел таба алмыйдыр инде кирәк булганда. Кем соң әле син? Менә шулай буласы килмидер, Лерон буласы килмидер, чөнки синең кебек булган миндә дә. Юк, миңа фамилия бик ошыйдыр, Имангөл Батулла дип. Ләкин менә Петербургта рәхәтләнеп ватылды дип йөридер. Ну, сәер кеше өчен истә кала торган. Ти шуңа сәер ки, истә калырга җиңел. Димме? Шул чак өчен. Шул да. Шул белән шул.
Бу иң кыска подкаст бүген.
Әйтә, сөйләшеп китик әле, соңгы вакытта нинди Йә спектакль, йә кино, йә китап. Йә өчесен дә, әйдә өчесен дә алыйк. Нинди киногада булдың һәм кайсысы ошады? Өйдә
Өйдә калып. Мультфильм, мультфильм карадым. Әйе. Приключения да Винчи дигән берничә көнлек улларым белән карадым. бик кызык. Леонардо да Винчи турында? Әйе, әйе, бик нык тәкъдим итәм. Бик кызыклы. Әле һаман да шул мультфильм тәэсире астында йөрим. Шундый шәп эшләнгән, ул курчаклардан эшләнгән мультфильм, теге стоп-моушен ысулы белән эшләнгән инде. Бик авыр ысул. Әйе.
Шундый иҗади, шундый тапкыр, шундый кызык. Ну, гомумән, теге да Винчиның шәхесе дә кызыклы бит инде ул анда теге. Ә мин да Винчины яшь итеп күз алдына китерә алмыйм. Менә ул минем өчен гел шундый. Ә бу мультикта бабай ул. Әйе, тоже бабай. Ул бит теге мәетләрне ярып, анатомия өйрәнгән кеше бит инде. Гомумән, ул теге яңарыш чорындагы шәхесләр, алар теге күпкырлы булган, математиканы да, рәсем сәнгатен дә, анатомияне дә, медицинаны да белгән. Миңа шундый күпкырлылык ошый. Шуңа күрә мин берничә көн уйлап йөргән идем, менә берәр шундый шәхес турында әйбер карыйсы килә дип. Шуннан соң теге тәкъдимнәр чыга бит социаль челтәрләрдә. Аны кем эшләгән?
Бу кемнең мультфильмы? Бу чит илләрдә теге Рататуйны эшләгән ширкәт.
Ярар, аңлашылды. Балаларга ошады, балалар аңлады. Ошады, ну анда балалар аңламый торган шаярулар да бик күп. Шундый кызык. Бик кызык. Бик кызык. Вообще искиткеч кызык.
Ну мен менә подкаст чыгуга чыкканчы карарга сүз бирәм һәм аста язачакмын комментарийләрдә карадым, ошады дип, күтерсең. Алайса, спектакль. Кайсы спектакльдә булдың? Спектакль, спектакль, спектакль.
Хәтерләмисеңме?
Юк, күптән юк теге. Күрәсең, хәтердән җуылган инде. Күптән булганы юк име? Спектакльләрдә. Мин иң соңгысы ул булды Көл. Көлдә. Ә, юк, менә безнең не Көлдә булганым бар минем. Көлдә көл, көл яхшы спектакль. Ләкин мин күптән теге чыккан арада булган идем. Көл бик яхшы спектакль. Мин мин берничә ай элек булдым анда. Ансы яхшы. Әнә син искә төшерүчем сиңа булышырга тырышам. Ну, безнең үзебезнең мәйданчыкта чыкканнарны карадым, караганмындыр мин. Соң Илдар Аликбаевның 15700 фәлән шундый сан саннардан. Перформанс белән бию имән дә булды. Автофикшн инде ул да я.
Мен мен чакырганнар я анда мин була алмадым. Ул бит егет аның диагнозы бар дип аңлыйм име? Ул вич инфицированный. Әйе.
Әйе. Һәм ул шул спектаклендә үзенең нәрсә тойганын сөйли. Ошадымы сиңа? Әйе. Ну, ошадымы дип әйтү, теге автофикшннарны гомумән алай тәнкыйди карау катлаулы. Теге кыю, үзе турында сөйләү, ошадымы, ошамадымы дип мин алай әйтә. Сокландырдымы Гайсә, ярар.
Ну, нинди хисләр? Бик туры килмидер, чөнки Юк, миңа ошады, күбрәк ошады. Ошадымы, ошамадымы дигән категорияләрдә. Мин бер тапкыр Тәбрис белән сөйләшкәнем бар, моң площадкасы турында. Һәм ул әйтте, яни, бөтен башка килгән уй-фикерне, эшләгән эшләрне спектакль дип атарга ярамый инде, дип әйткәне бар аның. Нишләптер, шуны сүзен истә калган. Чөнки чыннан да эксперименталь әйберләр эшләнелә моңда. Мин бер тапкыр чакырылган инде спектакль дип чакырылган идем. Һәм ул спектакль булып чыкмады, мин анда катнашырга тиеш булып чыктым. Ә мин теге морально әзер булмасам, каядыр катнашырга, минем өчен ул авыр кушылып китергә, һәм мин анда теге я сноб вариантында булган микән, я ябык булу булганмы микән инде. Анда менә команда белән эшләргә кирәк, һәм мин команда белән бөтенләй чишелгән. Децентрализация булган. Децентрализация, әй, син беләсең спектакль. Минем өчен бик авыр булды. Мин сәгать ярым Мәйдән кайчан китергә, кая качырга? Ә качып булмый. Ә качып булмый, син инде анда катнашасың. Әлбәттә, ахырдан теге утырып, уйланып утыргачтын, яхшы, кызык, кирәкле әйбер, яхшы проект, но мин спектакль атамасы. Менә шундый момент бар. Димәк, 1572 әнисе шул? Юк, юк, мин саннарын дөрес хәтерләмим. Ә нигә син нигә сон шундый саннарны сайлаган соң ул? Нинди? Менә андый мәгънәсе. Ул спойлер була инде мин әйтсәм. Ә, әйтергә ярам.
Ну, бик спойлер да түгел, ләкин Җенси органның сантиметры. Юк. Ну, шул шул тирәдә. Анда менә шул диагнозы булган кешеләрне рәсми теркәгәндә, аларга шул сан бирәләр. Мм. Менә ул теркәлгән вакытта Татарстанда шул унҗиде меңме, унбиш меңме фәлән кеше теркәлгән булган рәсми рәвештә. Ә, ә бу, э, ну, спектакль дип атыйк инде ярар. Ә, ул ниндидер профилактика йөзеннән эшләнелгәнме, теге уйландырыр өчен, ә, менә шундый кешеләр бар, беренчедән. Сакланырга кирәк икәнен. Нәрсә өчен эшләнелгән дип уйлыйсың син аны? Аны Илдардан сорарга кирәктер, авторыннан, ни өчен ул аны эшләгән, беренчедән, шундый фикер әйтәсем килә. Икенчедән, бөтен сәнгать әсәрләрендә дә андый ниндидер прагматик, файдалы максат эзләргә кирәкмидер. Чөнки кайбер сәнгать әсәрләре, алар. Һәм дөресен генә әйткәндә, чын сәнгать әсәре ул андый уйлар белән эшләнмидер. Кай әле мин шундый сүз әйтим әле дип эшләнмидер. Ул менә ниндидер иҗади импульстан чыгып эшләнәдер. Ә аннан соң инде тәнкыйтьчеләр иҗатчының үзенә алар аңлатырга, аңлата алалар. Аңлатырга тиеш, дөресен генә әйткәндә. Тамашачыга һәм иҗатчының үзенә. Иҗатчы үзе, сәнгать, иҗат итүче кеше үзе аңлап бетермәскә мөмкин. Ә син тәнкыйтьне укыйсыңмы, тәнкыйтьчеләрнең тәнкыйтен? Әйе, әлбәттә.
Кемнәрнеке сиңа ошый, укырга? Ошамаска мөмкин тәнкыйть, әлбәттә. Ләкин син аны карап барасың, көтәсең. Менә кызганыч ки, менә Андый бер исемне атавы авыр. Бездә ул тәнкыйть институциясе бик зәгыйфь. Бездә тәнкыйтьче ул менә үзен тәнкыйтьләүче генә дип уйлый. Менә шул аңлатучы ниндидер фәлсәфи яктан, тарихи яктан, сәнгать тарихы белән нинди бәйләнештә булганын бик сирәк очратам мин андый язмаларның. Бездәге тәнкыйтьчеләр үзләрен теге җимерүче дип күз алдыйлар күбрәк, кызганыч ки. Ә, Чөнки үзләре аңламыйлар. Вакыт, менә вакыты шундый бит, кешегә теге позитив әйберне уку кызык түгел. Шуңа күрә алар менә бу вакытка. Ә ул позитив булмаска да мөмкин. Аякны көзән җыера. Менә шулай ул.
Шундый. Кеше әйтә, ничек утырасың син бәйдә, шулай аякларны күтәреп, дип. Утырасың. Миңа уңайлы, чөнки миңа уңайлы. Ә уңайлы булмаса... Шөгыльләнгәч, шулай була ул.
Менә. Бәлки син дә шөгыльләнәсең. Мин
мин гыша утырам. Ә син нинди физик берәр физик...
Иртә белән зарядка ясамасаң, көн-көн түгел. Машалла.
Әйе.
Көнем көн түгел, мин бер ун минут минимум ясыйм зарядка.
Нинди күнегүләр ясыйсың? Баштан башлыйсың инде болай, башны әзрәк кенә әйтәм инде. Менә растяжка дип атала, растяжка. Миңа мин иң зур куркуым ул автобуска менгәндә нигәдер. Мин туннан, имә, миңа 60-65, һәм мин автобуска менгәндә аягымны күтәрәм дә артка китәм. җиңел генә күтәрелеп китә алмыйм, аңлыйсың? Менә шундый әйберем булмас дип куркып, мин шуны эшлим, уйлап кара. Менә шундый. Әйбәт, әйбәт.
Башта шундый уй бар да, мин шуны күрәм, мин хатын-кызларны күрәм, алар тун кигәннәр, алар авыр, һәм алар күтәренәләр дә, шулай дип артка китәләр. Мин әйтәм, менә болай, болай миңа кирәкми, пожалуйста, ярыймы? Шуңа күрә мин идәнгә кул белән тисәм, менә болай итеп. Мин инде бәхетле. Минем өчен микән? О, мин әле, мин әле яшь. Менә шулай итеп. Һәм э, иң яратканы ул э, охырдан мин ятам валикка, кулларны күтәреп. Чөнки э, теге әзрәк кенә теге горб горб ничек була татарча? Бөкре. Бөкре буласы килми. Бөкрене бетерер өчен Шулай итеп көнне бер 3-4 минут ятам. Хәм нинди җыр тыңлап ятам дип уйлыйсыз? Мин җырсыз ят, ятмыйм. Усалның Син беләсең. 15 илдә 2. Шуны. Юк, белми торыйм болай. Ну, син чик син. Ну, үзем дә усалны тыңлыйм.
Ул миңа шундый, мин менә эшкә чыгып киткәндә, мин гел куям усалның 15 тә 52 һәм ул мине шундый менә дәрт бирә, мин усалланам, нишләп, чыннан да усалланам.

Яхшы шагыйрь. Дөрес әйтәм бит. Яхшы шагыйрь. Белмим, аның сүзләре микән белмим. Юк, юк.
Мин беләм, юк. Мин уйлаган гел усал яза үзенең текстларын. Юк, ә бу ниндидер лаборатория нәтиҗәсе. Ниндидер түгел инде, ями мюзик ясаган музыкаль лаборатория нәтиҗә. Һәм миңа калса бик яхшы нәтиҗә. Супер нәтиҗә. Ну, мин плейлистта юк җыр, мин ничектер. Һәм син әзерме? Ну, ансы вот малзы мюзик белән. Юк, син әзер түгел. Мин шөгыльләнәм шул. Әйе, ул да бирә дәрт. Мин дә бар ул, әй, мин аны тыңларга ятам. Менә, алайса, э, кино аңлашылды, мультфильм аңлашылды, э, спектакль аңлашылды. Китап? Укыйсың син китап? Тырышам әйе укырга. Э, Менә хәзер укып бетереп барам. Э, Эдуард Кочергин дигән шундый театр рәссамы бар. МДТда инде, Малый драматический театр. Лев Додинның театры, шундый супер мәшһүр театр инде. Рус мәдәниятының баганасының берсе дип әйтик инде. Шул театрның бер әгъзасы, рәссам Эдуард Кочергин, аның Крещенный крестами дигән китабы. Искиткеч кызыклы китап.
Чән, ничек кулыңа эләкте ул синең ул китап? Сиңа ничек? Ну, миңа э, Петербургтагы дустым бүләк иткән иде, актер э, Даня Шигапов. Ул Казан егете, э, үзе башка башка бер шикарный театрда эшли. Һәм ул миңа бүләк иткән иде аны. Э, Аннан соң ку- күп еллар ятты иде, мин аны укымадым. Алена укыды аны беренче итеп һәм Алена миңа аны тәкъдим итте. Мгм. Менә бит. Ул ятим калган. Ә әтисе, хәтерләмим, вафат булганмы, сугыштамы, сугышка хәт, сугышка хәтледер инде. Ә, ә, чөнки, әйе, сугышка хәт, Икенче Бөтендөнья сугышына хәтле туган бала ул. Әнисе, ә, полячка, полька. Ә, ул, аны алып китәләр репрессия галәгә, төрмәгә һәм менә әтисе дә, әнисе дә калмагач, махсус шундый балалар йортлары була, әтисез, әнисез, шундый политический статьялар буенча утыра торган кешеләрнең балаларын тота торган махсус балалар йортына эләгә. Аннан соң сугыш башлана, Ленинградта блокада башлана, шул блокада башлангач, шул балалар йортыннан анда биш-алты гына баланы эвакуациягә алып китәләр, очкычка утыртып, бу очкычка, очкыч һавада яна башлап, аварийный посадка, берничә төн алар урманда яшиләр шул абыйлар белән, хәрби абыйлар белән. Аннан соң ул барып җитә Себердә, Гә бер балалар йортына эләгә, шунда бераз үскәч, качып китә, аның хыялы була шул Себердән Петербургка барып җитәргә, һәм ул алты ел бара Себердән Петербургка, аның максаты була теге әзрәк һава җылыткач, анда майларда кача торган була ул, һәм максаты, Киләсе төбәккә күчеп өлгерергә һәм шул төбәктә инде милиция тотса да ярый, чөнки шул төбәкнең балалар йортына бирәләр һәм ул әзерәк якынайган була Петербургка, ну, Ленинградка инде ул вакытта. Һәм ул ничек юлда бандитлар белән аралашу, бандитлар аны өйрәтәләр урларга, анда Аны теге сугышырга өйрәтәләр. Аннан соң тагы бер бандитларны очрата, анда берсе Хант була, теге Ханты Мансийск, теге Хант халкы.
Ул аны өйрәтә, ничек анда шалаш ясарга, ничек ут тергезергә, учак ягырга, шырпысыз анда. вот ул шундый теге просто прокачанный булып питерга килеп җиткәнче инде бандит урлаучы һәм рәссам рәссам рәссам булып кайта килә ну әйе ул бала чактан ук аның сәләте була ул сталин белән ленинның профильләрен тимер чыбыктан ясап үзен тамагын туйдыра шул качып йөргән вакытларда инде Аннан соң бер детдомда, детдомның начальнигы була бер абый, ул япон сугышында катнашкан була һәм әсир төшә японнарга. Тегендә әсирлектә японнар әйтәләр, без сине әсирлектән җибәрәбез, әгәр дә син безнең анда теге якудзалар бар ич инде шундый теге япон бандитлары. Шуларның системасында инде ниндидер теге татуировка ясаучыларның имтиханына синең, син үзеңнең тәнеңне биреп торсаң, без сине әсирлектән җибәрәбез. дип. Бу ризалашкан һәм шул детдом начальнигының бөтен тәне анда беләзектән алып муенга хәтле, муеннан алып тубыкка хәтле бөтен тәне япон мифологиясе була. Өйрәнгәннәр Төсле.
теләге хәтле. Әйе, әйе. Ө- Өйрәнмәгәннәр, имтихан биргәннәр. Ә. Искиткеч югары сыйфатлы. Һәм ул сөйли, ничектер аңа теге серләрен ачкан, шул япон татуировкасының. Һәм ул татуировщик булып эшләгән, ә, әле ул колониядә дә утырып. Утыр, теге күп качкан өчен бер моментта аны колония, ул инде теге балалар төрмәсенә эләгә. Анда ул менә шул татуировкалар ясап, үзен коткара дип әйтик инде. Чөнки ул теге бик ябык, теге була, теге авторитетный, абруйлы бандитлар аны үз канаты астына алалар, чөнки аның менә шул һөнәре булганга күрә. Ул карталар ясый, теге уйный торган карталар инде.

Ул Фәрит абый Бикчәнтәев тә әйтә, син бер спектакль куйгач, син әле режиссер дигән сүз түгел. Син унны куй, ун, ун спектакльдән соң. Ну, шартлы сан инде, әлбәттә. Ә ун, унысы да яхшы булырга тиеш инде. Юк, юк. Яхшы булу мәҗбүр.
Юк, гомумән яхшы-начар категориясе зур сәнгатьтә юк бит. Ну, без кертәбез инде, теге обычный народ дип әйтәләр ич инде. Менә без кертәбез, яхшымы, ошадымы, ошамадымы дигән бер ияләр. Сез әлбәттә, сез ниндидер икенче атмосферада яшисез, безгә әле алай уйларга үсмәгән андый уйларга. Юк инде, үскән, үскән. Просто теге фокусның, игътибарның фокусын әзрәк үзгәртсәң, теге менә бөтен хәтәр сәнгать әсәрләре Үз чорында алар аны бик әз кеше кабул иткән бит. Ну, шул ук, гафу итегез мине, Малевич, шул ук Ван Гог.
Әй, Ван Гог абыйсы булмаса, бөтенләй ачтан үлгән кеше булыр, булыр и. Ага, супер.
Ну аны да продюсерлар ясаган миф дип әйтәләр хәзер. Хәзриме? Ничек безгә аны алдап сөйлиләр әле дә? Ну миф тудыралар рәсемнәрен кыйбатрак сатырга. Ну инде әйтер Белканың продюсеры яхшырак, шуңа күрә күседән күбрәк күпкә шуй кешеләргә. Ия, теге кем әле? э, күгәрчен дә бит инде, ул бит инде күсенең бер төре. Әйе, әйе. Ләкин анда продюсер. Күк күсесе. Әйе, күк күсесе. Ләкин аның продюсер да яхшы. Фанатлы күсе.
Шуңа күрә без аларны яратабыз һәм ул, о, күгәрчен, шундай әйбәт дигән булабыз. Бүтән кешегә продюсер кирәк, бүтән әйбергә дә продюсер кирәк булып чыга. Әйе. Менә карга күбрәк шул. Нәрсәгә?
Ну, каргалар акыллы бит алар. Әйе, алар 400 ел яшиләрме? Шундый әле. Уеннары да бар аларның.
Теге уй, уйный белгән хайван бик зур интеллектка ия дип әйтәләр бит. Әйе, мин мин Үч ала, үч алырга мөмкин.
Истә калдыра. Әйе, менә теге карга оясын тузгытырга ярамый диләр бит. Дөрес. Ну, әйе, аны соң. Шукып китә башлый. Калса син кар, менә карганы сайлыйсың, теге әзрәк кенә кешедән аерылып торырга. Бөтен кеше күгәрчен сайлый, Это мейнстрим, ә мин... Юк, юк, күгәрченнәр сыныфта күсә бит инде.
Аны без синең белән аңлыйбыз, колаң кеше аңлый микән? Юк, авылда берәр кайда орлык ашап үскән күгәрчен тәмледер ул. Ну, кайда Юк, парганы мин ашам. Парга үчле ул дигән, алар табалар безнең гаиләсендә. Аңа лощын, лощыннар ошый, миңа ошый, кошлардан, беләсең нәрсә, кемәле ул ябалак. Мин бик озак ябалакларга яратып йөргән идем. Бөтен теге алкала ябалактан идем мин. Теге чәчкә инде заколкалар ябалак, футболка, сумка, бөтен ябалак. Нәрсә бүләк итергә Ләйлә дигән сорау юк иде. Тем кеше ябалаклы әйберне бүләк итәсең миңа, мин шашкан идем бер 6-7 ел шул ябалак темасына.

Ну алай ки, юк. Карамыйча бара авырта ич инде ул, карамасаң да. Ау, а, син инедән куркмыйсың, авыртуыннан Әйе, әйе, куркасың. әйе, Әйе, әйе. әйе. Бывает, шун, минемчә, Юк, уколлардан, ниләрдән курыкмыйм инде, кан алганда, ансын. мин кан алганда карасаң, Мгм. минем э, баш әйләнергә мөмкин. Шуңа күрә мин карамыйча, м, нормально. Мгм. Б- Куркыныч түгел. Юк, Шуңа күрә мин мин шулай- кызыксынып карыйм кайвакыт. Мин дә, мин яратам. Син әйткән менә ул теге Леонардо да Винчи мәетләрне кискән дип. Мин булачакта әнигә әйтә дим, әни, мин менә шундый кеше булачак, мин мәетләрне кисеп, аларны актарып, анда ниндидер шундый кеше буласым килгән ди минем. Әни дә аптырый дим, мин каян килгән сиңа андый уй фикер дип. Шуңа күрә мин аннан куркмыйм дип уйлаган идем. Ләкин Бер мизгел менә кулыма операция ясаганнар и, миңа кызык ич инде, ә анда мин теге наркоз ясамаганнар и. Бай башны күтәрәм дә, врач мине уже терсәге белән кысып тора мине, карамасын өчен. Мин аны башта аңламаган идем. Бер мизгел караган идем, и баш әйләнә башлады инде, дим дә сагым да төштем. Менә, аңлыйсыңмы? Алар аны беләләр ничектер инде, шундый моментларын. Ә мин куркканнан үзем курыкмыйм дип уйлаган идем. Ләкин бер моментта ача башлап теге сөякне күргәнме микән? Менә шундый ниндидер әйберне күрәс күрә менә психика әзер булмаган әйберне күргәчтен югалттым инде. Сознаниене дип әйтәләр инде. Менә. Син ютубтан саккарыйсыңмы? Карыйм, әйе. Әйдә әнә, топ өч нәрсә син карыйсың һәм нәрсәгә? Ничек син вакыт уздырасың микән? Нурбәк кайта да әйтә балаларына, тәк миңа тимәгез, Алена минемда. А, юк, алай ук түгел.
Менә Әлмәткә бардым бер көнне, автобуста дүрт сәгать, шунда ютубтан карап бардым. Бер шундый ни, остаз бар инде, Будда фәлсәфәсе буенча. Безнең Ул теге Далай ламаның рәсми вәкиле. Теге шарлатан ни түгел. Рәсми дин вәкиле инде. Гише, гише тинле. Гише инде ул теге әфәнде дигән шикелле, остаз, хуҗа дигән шикелле. Ну, әйе. Җан Насретдин. Теге мулла дигән вариантта гише, мулла дигән вариант. Әйе, хәзрәт, аһа. Тинле, әйе.
Ул 29 яшеннән бирле Рәсәйдә шул будда фәлсәфәсен тарата дип әйтик инде. Теге будда бит ул будда дине дип әйтү дөрес түгел, фәлсәфә күбрәк. Дин үк түгел, әйе.
Миңа бик кызыклы ул, әйе. Хәзер инде аңа 65-ләр микән, 70-ләр микән, гомер буе Рәсәй. Алай да минем кармам шундыйдыр, ди. Э, мин аны җибәргәннәр бит инде 29 яшендә, теге укып бетергәч. Анда Тибетта 16 ел укыйлар.
Янып кечкенә яшеннән бирәләр баланы. Шулай да. 5-6 яшьтән бирәләр. Аның әтисе дә монах булган инде ул. Менә кеше уйлый, әтисе монах булган, ә ничек бала тапкан? Монахлар бит бала таба алмый дигән әйбер бар бит. Ну, ул теге черное монашество ул Аңа Юк, анда аша бит- анда бит- христианство да Анда китергә ярый бит алардан. Ки- Христианство Башта да бар. монах булалар да алар, бер мизгел алар китә алалар да, гаилә төзи кора алалар. Анысы бар, әйе. Ә, Мен шуны тыңладым. мгм. Мен күптән тыңлаган юк иде, чөнки Петербургта укыган вакытта мин бүлмәдәге Күршем, мин сиңа сөйләгән идем бугай инде, юкмы? Юк. Ул Будда фәлсәфәсе белән ныклап кызыксына башлады да, һәм шундый уңай якка үзгәрә башлады, теге без бер бүлмәдә торгач, мин аны теге Үзгәрешен күреп, Әйе, мин әйтәм, кара әле, болай да була ала икән. Уңай якка үзгәрә ала икән кеше. Дип, Мин дә аның артыннан кызыксынып, шулай бер, бер, бер ара кызыксынып йөргәнем. Ә рәсми татарлар арасында, менә мин беләм, үзем татар булганга күрә, һәм бер, бер ун ел элек мин иудаизм белән буддизмны бөтенләй аермый дим. Минем өчен анда нидер ясалган алты-җиде куллы утыралар. Индуизм дип әйтәсең килгәндә. Индуизм дип әйтәсең килгәндә.
Иудаизм. А, иудаизм, гафу итегез. Индуизм белән буддизмны татар халкы аермый. Менә, ну, анда 6-7. Бәлки аны мин дә ныклап аермыймдыр, дөресен әйткәндә. Миңа ике рәсем күрсәтсәң син хәзер, монсы индуизммы, буддизммы? Ну, әйе, 6-7 куллылар инде күбрәк индуизмдыр.
Угу. Юк, анда буддизмда да алары бар. Ә Петербургта бит беренче э, Рәсәйдә булган датсан. Әйе, анда борынгы датсан, әйе.
Әйе, анда булган ул бар. Һәм мин ул минем күршем хәзер Бурятиядә, э, шул монастырьда Будда фәлсә шул алар фәлсәфә академиясе ничек вот Бу- будда академиясында укы- академия дип атыйлар инде алар Әйе, мин күп очракта менә шул буддизм турында сөйләгәндә кешеләргә, а, үземнең социаль челтәрләрдә дә күтәрә- күтәрәдер идем ул темаларны. Ул аспектлар дияр- диләр эчендә тара, аннан соң м, ма- манджуши дигән аспектлар бар анда, шулар турында сөйләгәннәрем бар минем. Һәм миңа язалар, Ләйлә, нинди секта турында сөйлисең? А, Фәлән-фөмәтән. Халык белми икән әле дә безнең Рәсәйдә өч дин алай рәсми рәвештә бар икәнен белми. Буддалар бик күп, менә шул ук Сүгдәр, Сүгдәрнең әтисе Будда монахы. Алар Рәсәйдә ул рәсми рәвештә, үз секта түгел икән. Калмыклар, Тывалар.
Һәм менә Казанда да бит процент числиләр килгәннәр, ие. Менә Тинле, Гиша Тинленың гел Казанга килгәне юк. дип беләм. Чөнки Уфага еш килә ул. Менә мин караган лекцияләре дә аның Уфадан. Бездә, күрәсең, теге кертмиләр. Ну, менә Казанда ачыкканын беләдер инде, менә ачырга тиешләр иде Датсанны. Калмыклар белән бурятлар кемнеке була икән, итә алмадылар да, дус була алмадылар да, ягъни яптылар ул теманы. Ә кем эшләргә тиеш, беләсеңме, кем эшләргә тиеш яның дизайнын? Чашны ясаган Дашин Андаков. Дашин Андаков. Әй, ул бит бурят ахырсы. Әй, ул риза ризалык биргән инде. Эшләсәгез, мин сезгә бирәм. Ну, булмады инде, менә. Шәп булыр иде. Шәп булыр иде. Әйе.
Менә.
Әйе. Мин яратам ул теманы. Нәрсә сөйсең, Геше?
Ул бик гади әйберләр сөйли. Теге мин кайвакыт теге мин үземнең тәкәбер аңым белән теге бик гади әйберләр чигли бит инде бу дип кайвакыт уйлап куям, аннан соң үзем үз-үземне шул тәкәбберлектә, мин-минлектә тоткалыйм инде. Ну, аның ул менә шул миңа нәрсәсе ошый, ул әйтә, менә сез ул хәер шундый мисал китерер идем мин. Теге бар бит инде суфичлык та, әйме? Кайбер кешеләр теге шәригатьне үтәмичә сразу суфичлыкка күчү турында уйлыйлар, мәсәлән. Теге син базовый әйберләрне үтәргә өйрән башта, кем әйтмешли анда, име? Бу да шулай дип әйтә. Син анда дзен-буддизмга омтылма, син башта гади кагыйдәләрне үтәргә өйрән. Ул аны теге дебютный хаталар ди. Дебют ул теге шахмат уйнаганда син Дебют уенны башлау инде теге сәхнәдә дебют дибез бит инде, әйме? Синең беренче роль дигән сүз анда кинода. Менә син ничек уенны башлыйсың? Дебютный хаталар турында сөйли инде ул гомер буе 30 ел. Әллә миңа гел шул лекцияләр эләгәме? Ул менә гел нигез, гел нигезгә. Бәлки теге катлаулырак фәлсәфәне ул чыгармыйдыр бәлки ютубка бәлки ул шулайдыр иә чыннан да ну теге киң тамашачыга таралган фәлсәфәсе аның Бик гади әйберләр, ну, мәсәлән, нинди дебютный хаталар җибәрә, җибәрәбез, җи, без, мин. Җибәрәм. Җибәрәм. Нинди, әйе, ә, мактанганга, мактагага, мактаганга сөенәбез, тәнкыйтьләгәнгә көенәбез дигән шикелле. Ә, тагы, ә, тагы нинди, үзебезнең, м, без, Ничек теге привязанностьтер үчә без, без бәйле әйберләр инде. Мәсәлән, минем минем образыма кайвакыт мин мин үземнең образыма бик бәйләнгән булам. Менә мин хәзер шулай эшләсәм, мин үземнең образымны җимерәм дә, кеше нәрсә әйтер икән. Ну, шундый. Рекламада образ ничто, жажда все, хәтерлисеңме? Менә шул шул слоганны хәтерләргә кирәк. Әйе, имидж тебя имеет диләр бит, имидж тебя имеет. Мин дә аны уйлыйм эчтән генә. Кайбер әйберләрне миңа эшләргә ярамый кебек. Ә нишләп миңа ярамый? Ә имидж рөхсәт итми. Шул образ рөхсәт итми булып чыга. Ә миңа буддизмда күп очракта ошый фикер, без һәрбер кеше бер тапкыр булса да минем әнием булган дигән. Әйе. Ә, без теге юлы сөйләшкән Әйе, икән. әйе. Бер җир. Әйе. Миңа ул фикер бик ошый. Мин әйтәм бит, мин аны башта тотканда, син уйлыйсың, у- у- у- ачулана алмыйсың кешене. Мин әнине яратам, әни э, образын башта тотасың бит инде. Һәм э, син я- ярдәм иткәнгә дә кемгәдер, ачуланганда да мин эчтән генә уйлыйм, бу кайчандыр менә бу минем әнием булган, все, тынычлан, тынычлан. И, чыннан да буддизм ярдәм итә холыкны үзгәртергә. тиз тиз адымнар белән. Ну дөрес эшләсәң иә, ниятең дөрес булса.
Һәм анда чыннан да тәкәбберлек белән тәкәбберлек белән эшләнелә бит эш. Мин беркайчан да уйламый идем, нигә диннәрдә гел менә шулай итеп баш ию бар. Диндә гел баш ию бар. Һәм аларда буддизмда да бар ул. И миңа лама аңлаткан ие, бер таныш ламам. Менә шулай итеп баш иясең дә, Ди, кәбердек бетәргә тиеш ди. Кими, кими, бетми? Кими, хәлдә. Ә ретритка барсын киләм, син ретритка барып кайтырым. Ну, бер кошан барып кайтырым, әйе. Нинди син нигә барасың китә син анда? Нәрсә өмет итәсең? Ну, тирәнрәк нәрсәдер аңларга үзем турында, чөнки менә ыгы-зыгыга ләгәсең дә, менә мин ыгы-зыгыда яшим. Мин аны сизәм, тоям, ләкин ул ыгы-зыгыдан чыгу мөмкин түгел диярлек. Бик кыен. Чөнки син бер эш эшләгәндә, инде икенчесе турында уйлыйсың, аннан соң сиңа монда телефонда хәбәр килә, аннан соң син каядыр барасың, кайдадыр тыгылышка эләгәсең, монда соңга каласың, тегендә, монда кайтасың, балалар, хатын, эш, фәлән-төгән проектлар, анда социаль челтәрләр, кеше, күрше, Тәнкыйтьләү, сөенү, көенү, шундый теге таган, таганда утырып йөргән кебек. Шуңа күрә теге кайвакыт берәр кая барып, әз генә телефонны алып куеп. Тибетка барыргамы, кая барырга? Юк, юк.
Андый.
Минем күп танышларым бар. Менә мин Тибетка барып, практикалар ясар идем дип әйткән кешеләр бар. Мин син монда башла. Йә, йә, йә. Менә
теге Гишетинлый да һәм минем күршем дә Бурятиядә укый торган күршем дә шулай ди, әйе.
Үзе Бурятиягә китеп киткән, конечно, ди. Ну, анда теге белем арты. Бик кызык, кстати. Ул менә барып җиткән бит инде монастырьга бик еракка. Итигелов монастыре, анда теге 100 ел элек тирән медитациягә киткән кеше һаман да утыра әле. Әйе. Белмәгән кешеләр өчен интегел. Казып алдылар, әйе.
Интегелов дигән бу. Аның бит чәчләре үсә, тырнаклары үсә әле дә, име? Дип әйтелә. Юк, бугай, юк. Юк.
Ничек алар аны аңлыйлар, ул әле дә медитация икән? Ну, анда теге көнбатыш галимнәре килеп анда теге тикшереп, ул фән ягыннан, көнбатыш фәне ягыннан ул үле. Ләкин ни өчендер, менә аны алар да аңлатылмый, ни өчендер аның тәне черемәгән. Һәм хәзер дә теге сасып череп ятмый бит инде ул. Әйе. Бу инде могҗиза инде. Әйе. Ләкин аны исән дип әйтү әйтеп булмый фән ягыннан. Чөнки йөрәк тибеше юк, кан йөреше юк һәм башкалар һәм башкалар. Ә менә ул монастырьга килгән дә, тегендә лама әйтә икән, син каян килдең? Ул әйтә икән, мин Казаннан, Татарстаннан. Ул әйтә, сезнең бит анда ислам дине. Әйе, дип әйтә. Ә ул менә исламнан бөтенләй чит кеше. Мин теге бала чакта мәчетләргә йөргән кеше инде, теге әзмәс ислам динен. Ашларда утырган куллар күтәреп. Кимендә.
Күпме ашларда әле, бер генә дә түгел. Күпме ашларда. Ә ул менә читтәнрәк узган аны урап узган ислам дине. Яки ул аны урап узганмы? Менә ул килгән дә, әйе, ислам ди икән. Син ник монда килдең? Бар Казаныңа кайт та, исламны өйрән ди икән. Сезнең анда остазларыгыз бардыр дип уйлыйм ди икән теге лама. Мин Коръәнне укыдым ди икән. Бик яхшы дин. Әйдә, син монда йөрмә, бар кайтып кит ди икән. Теге әйтә, ну мин монда хәтле килдем бит инде, әз генә белем алыйм инде, Зинхар өчен рөхсәт итегез инде миңа әз генә укырга. Ярар, ярар, кал, син моннан мөселман булып китәчәксең, дип әйткән аңа. Чынлап. Менә сиңа.
Әйе. Ә менә мин ул минем дустымның, аның исеме Илдар, Илдарның уңай үзгәрешләрен күргәч, Мин аңа әйтәм, Илдар, менә син хәзер менә минем күзаллавымдагы чын мөселманга ошадың, дип әйтәдер идем. Чөнки ул теге тәсбих тотып утыра, теге эчми, тартмый башлады. Э, дуңгыз ите генә түгел, бөтенләй ит ашамый башлады. Ә сүз уңаеннан ул Бурятиядә бөтен ит ашый. Ашыйлар. Бөтен Тибетта да ашыйлар.
Түгел, әйе, чөнки анда э, анда бар шундый теге ниләр, ничек әйтергә, Искәрмәләр, кагыйдәдән искәрмәләр теге. Бездә дә бит кай, кайбер очракта... Э, бу да бит инде ничектер без уйдибез, э, монах булса, буддист булса, ит ашамый дигән безнең фикерләү бар. Ләкин алар дөрес түгел ичнан да. Монголиядә ашыйлар ит, Бурятиядә ашыйлар. Яшелчәләр юк инде әле, бигрәк тә бу вакытта. Бик салкын, бик кырыс һава. Энҗи гонда яши, монах була, монах түгел инде, менә шунда ук академиядә, анда ит кенәдер бит инде, ит һәм хамыр. Менә ул ничектер ашамас булдыра һаман.
Сокланам. Менә шулай итеп укуын дәвам итә. Кем белә, чынлап та бәлки. Анда урыс телендә укытыла индеме? Ул анда берничә тел өйрәнә. Анда кешеләр үзара да бурятча сөйләшәләр. Ә белемне тибет телендә бирәләр. Ә күп кеше менә аны да белми. Күп кеше белми, ә Кытай Тибетны яулап алган, үзләрен оккупировать итеп алган булып чыга име? Һәм бөтен Буддистлар күп кача алган, алар качканнар Һиндстанга һәм алар Лаос шәһәрендә, Лаос территориясендә яшәп яталар, шунда Далай Лама да яши. Әйе, әйе, әйе. Мин аны каян беләм? Мин Индиядә яшәгән вакытта Кытай егете белән эшләгән идем Индиядә. Һәм ул уже безнең эшебез бетте, миңа Кытай егете әйтә, мин хәзер Лаоска барам, ди. Әйдә минем белән, ди. Анда далайлама. Ә миңа ничә яшь булган микән анда? Егерме ике микән? Егерме дүртме? Мин башсыз инде. Далайлама икәнен дә белмим. Син Кытайда булганда?
Һиндстанда булганда. А, син Һиндстанда. Һиндстанда булганда.
Мин далайлама кем икәнен белмим. Тибет оккупирован икәнен дә белмим. Мин берәйберен дә белмим. бөтенләй менә шундый менә Татарстан белән яшәгән бала килә Хинстанга һәм менә бу мәгълүмат мин аңламыйм аны. Аның белән барасы булганын. Мин Кытай кешесе булсам да, мин барып гафу үтенәсем килә үземнең халкым өчен Далай Лама алдында дип. Ул шунда э, Лаоска э, барырга җыенадыр. Һәм мине чакырган, мин бармадым, дурак булып калганмын инде, барырга кирәк булган дип. Хәзер мин үкенеп йөрим, чөнки Далай Ламаны мин хәзер күрер идем, күрәсе килә. Орлашасы килә. Менә. Былай түгел инде. Талайламы дип мин аягына егылмас идем инде әлбәттә, ләкин менә андый шәхесләрне күреп аласы килә. Алар янында бер бүлмәдә, бер аурада дип әйтәләр бит инде. Ә мин үзем ретритларга елга бер тапкыр барам. Тырышам барырга. Алар бар Мәскәүдә, Мәскәү астында, Подмосковье. Зеленодольскта бар, ие. Бер-ике тапкыр Зеленодольскта. Мәскәү артында. Мәскәү артында буламы? Бардыр бер авыл. Кырлай дигән. Зеленодольскта булдым мин берничә тапкыр. Биш-җиде көнлек ретрит, ул ретритларда сөйләшергә ярамый, әлбәттә. Һәм практика гына, практика, практика. Сәгать дүрттән торасың да, тотынасың практика ясарга. Рәхәт. барып кайтсам була кирәк булса бирә алам сиңа менә хәзер мин яшәгән урында анда да бар анда да шиләр ретритный әйберләрне анда да барырга уйлыйм җәй көне булса бер биш көнгә яхшы практика ял итәсең ләкин менә син тикшерергә кирәк үзеңне дисең шундый авыр ул кеше сине бесит прям син яратмыйсың кешеләрне бер мизгел бер өч шул вакытта әйе бер өч дүрт көн не биш көн ретритта дүрт көн син кешеләрне күрә алмыйсың ачуың чыга бер сүз әйтә алмыйсың да кеше күрмисеңдер э, күрәсең анда күзне күтәрергә ярамый ләкин алар синең ачуың чыгаралар ә. күзне күтәрмичә дә кемдер кыштына кемдер нәнә кемдер сөйләшә ә. ярамый бит сөйләшергә ә ул сөйләшә ә. минем ачуым чыга эченә утырасың менә шундый ачуың чыга

Ә буддизмда фикер артыннан барма дидер. Чөнки фикер булмавы мөмкин түгел дип аңлатыла. Чөнки минем башымда фикер булмасын әле дигән фикер инде фикер. Аңлыйсыңмы? Иә, иә, аңлыйм.
Шуңа күрә менә теге син э, квартплата түләргә кирәк әле, ә квартплата түләр өчен э, телефонга керергә кирәк дигән уй белән китсәң, Мгм. э, бу дөрес түгел. Ә квартплатага түләргә кирәк дигән уй булса, ул узып кына китәргә тиеш. Әйе, фшкс. И дальше. Балаларны сайтан алырга кирәк, фш, китә. Менә шундый уйлар. Әйе, әйе. Ну, э, Гишетинлей дә көлә ул э, теге уйламыйча утырулар- утыручылардан. Бөтен нәрсәсен уйламыйча утырасың. Ну, Нәрсә? Ну, маймыл да уйламыйча утыра. Син шуңа омтыласыңмы? Син уйламыйча утырганнан синең теге эчке проблемаларың хәл ителми, синең теге аң, аңыңда булган. Шул дебютный хаталар хәл ителми. Шуңа күрә анда бит инде теге мин аңлавымча ике төп юнәлеш бар инде медитациядә. Берсе ул бер фикердә генә игътибарыңны тотып тору күпмедер вакыт. Суларга, я сулышта, я бер фикердә, мәсәлән. Бер фикердә. Аннан соң төрле төрле юнәлешләрдә инде шул. Мәсәлән, сулышта, фикердә, анда тәнт. Әйе.
Ә болай мин бер шаккаттырган монах бар иде. Мәскәүдә ул менә утырды да, лекция бара. Мин ялгыш гына карап алдым, ялгыш карап алдым. Хәм ул күзен йоммый. Менә бер утыра. Беренче әйбер, менә шулай утырган. Анс мин килеп сорадым, ул әйтә, мин 3 э, ай караңгыда медитациядә булдым ди. Менә шулай итеп йоклап китмәсен өчен шулай өйрәнгән идем ди. Алар анда йоклап китмәсен өчен чәчләрен үстерәләр икән. Не бер бер өлешен менә монда өстә. Һәм бәйләп куялар ниндидер бауга. Башын үскенеп киткәч, уянып китәсен. Тагын яңадан утырасың ди. Вай, чумасың ди, йокыга тагын утырасың ди. Өч ай караңгыда. Ничек баш китмәскә тиешиме? Может, киткәндер.
Бәлки.
Аны тикшереп булмый. Или безнеке киткән. Может, кайтады була. Утыргач, безнеке киткәндер.
Аннан соң безнең бит инде Бусти бар. Безнең бар Бусти дигән әйберебез. Нәрсәле ул?
Бусти ул менә безнең э, яраткан фанатларыбыз безгә акча җибәрә ала, матди яктан ярдәм э, аларга. Һәм алар өчен без эшлибез э, шундый аерым бер что это Рубрика. Сәхифә. Сәхифә. Сәхифә. Әйе. Һәм ул сәхифәдә без бирәбез нинди булса э, сорау. Һәм син үзең бу сорауны уйлап таптың. Рәхмәт сиңа моның өчен. Кайнатма. Юрау сәхифәсе бар бит инде безнең, име? Ие. Һәм ул хәзер безнең яңача узачак. Син беренче безнең менә бу эксперименталь юрауда катнашучы. Э, җырлар Мине яратасың дип беләм. Тыңлыйсың дип беләм. Әйе, хәзер тыңлыйм инде. Синнән кирәк булачак бер сорау. Нимә? Мин сиңа сайларга биш җыр бирәчәк. Җырчы исемен әйтәсе.
Андыйга мин оста түгел. Юк, син бер сорау бирәсең миңа, Имә. Сиңа кызык булган, юрарга теләгән. Мин сиңа биш җыр бирәчәкмен. Ями Music лейблыннан булган җырлар, җырчыларны яки төркемнәрне, әлбәттә. Һәм син аларның берсен сайлап аласың да, миңа минутын һәм секундын әйтәсең, һәм без шуны тыңлый башлыйбыз да, беренче җөмләсе яки беренче сүзләре ул синең соравыңа җавап булачак. Менә. Әзерме? Теге нәрсә бусти дидеңме син? Бусти, әйе.
Бустидагы сүзләрне кулланырга ярамый инде, юкка. Бустилардагы ярамый. Ярар. Соравың бармы? Матур гына булырга тиеш инде. Нинди булса соравың бармы синең безнең юрау сәхифәсенә?
Әйе. Әйе.
Минем бар бер соравым. Тормышның мәгънәсе нәрсәдә?
Яхшы сорау. Сине борчый әлбәттә. Коточкыч борчый дигән. Э, биш җыр хәзер атап китәм, син берсен сайлаячаксың. Азат Гыйльметдиннең Мин кабат дигән җыры. Ялгышлар дигән җыр Алия Нур. Ятмас Дусайның Чәйсез-җойсыз җыры, Илгиз һәм Малсиның Тап дигән җыры һәм Фәүзиянең Яңалыклар. Менә кайсысын бәлки карап җиңелрәк булыр сайлар. Илгиз һәм Малси Тап.
Тап. Әй, яракшы, яхшы. Илгиз бит безнең ул ни шуны? Садгуру.
Җирән чәчле. Җирән чәчле.
Димәк, миңа кирәк 2 дә 59.

Әйе. Башлануы.
Булды! Без бетердек! Әйе. Без молодцы! Уа! Рәхмәт сиңа. Зур. Мин әле эшкәртәм бу мәгълүматны. Әйе. Рәхмәт. сиңа. Берничә көн. Тагын көтәбез, яме.
Яра. Кайнатма.